inorohwa psg eh? psg haitope bhora iyi ini am a liverpool supporter a full time liverpool supporter but arsenal ndoiziva apagaya yako timu yako inobva yarohwa pabhebhi rako futi ukaona abhebhi bro musadaro vakomana ina handina chekutaura vakomana but apsg inopedza apsg kuita seko ini tiri kuudza kuti asena bhora chibomira chibomira psg ma 1

Arsenal here boys? Eh? Arsenal inowina nhasi. Ona kana ah. zvichida iso Mwari vari kutinzwa. Ah PSG wangu ka eh. ainopedza. Haina I don't think so. Ah PSG inopedza mira akuone. Saka zviri sei sisi?
Hmm? Wombotora ma picture. Yeah, it's for Instagram. All right.
Ah. By the way, hmm. um tiri kushandisa road ipi? Apa ndatopinda muna Green muna Glen Arando pandangorwa na Robert. Oh. Hanimati speak.

andikamboshandisa izvo zvamuda kuita izvi
ndikakunyepera iwa rume ndikatobvisa yangu aiwa chegumi totachichipaaakazi yangu nitoshanda ikoko zvekuti kana tichida cash yangu notosvika patii kuti woita cash out eh. bara mero ndone cash bara mero tipeo mm, cash mm, mm. chingoita cash out kana bro ndezvanhasi
ureitko chicken kana tongoenda pachicken aiwa ngana ndichikambokaosha mwai ukunzwa mwana uyu ana baba naamai tangomutakurawo muroad bro hatingapedzere mari ananoba road aiwa vasikana vanopfuura awa iwe zvakazara kumbare izvi chamwari unze madhola for two kumbare vasikana awa ah, ngaitiswe nevasikana kuti akatsvuka pane musika vari pakona matuma vanhu vachitos
ndangozara nemari iko ndinenge ndine dollar wadyiswa mupuso wadyiswa mupuso anonzi vakadzi vabatwa panonaka kae ana kitso asinayo aisiro mari yatachida unoisa njuga here eh, chemwai ama ndatatinobheterana ndiana kumana kandimonyarareyewo kumana tongosvika pana spiki ndezvanhasi chete wakumana ayewa kana kumana indomboitawo sei awanyanya nezuro futi wakazviita futi ukamona vakumo vatsvuku watovhiringika brainmusoro wako makurira wakaita watovhiringa brain msikana eye
kukura musoro kuita bandamba kudai ilosi ilosi ilosi kumana munhu ibhiza ah,

Alright, une 20 cents here ndotenga voice. Watotanga Samson kuri.
Apo watotanga kunetswa nhasi ne first day munhu autanga uplace ma demands. Atotanga Samson chamwari.
Ah, Ngogara kukorera makumbo akutobva atochekwa nebvudzi rese. Aubata nzwisisa aka wangu marriage poto yenyama yechamwari. Ukanhonga bonzo upenyu hwese apa hona. Watotanga usvisvinwa izvezvi. Apa tanga kusangana naye kumbare kamusikana. Musuwa.
Apa ah, njanja apa. Asikutsinaye.
Atitoba draft 2. Matulapo taura iwe uyu. Uyu atafa uyu.

ngoita kuti ukama kumba ukama its love mofamba zvakanaka wembo wavhuredo can you take a video of me ndichibuda mota
hmm. for instagram ya odzonipa nerimwe wendo
pane filter anti ah ndati ehe eh, riripo saka musaregedza kundifonera Eh, ayo ndini muridzi wemota.
Oh. Mufamba bho sisi. Mupei bhegi rake uko. Ngazviende oi. Bara mero usabva watukwa kudaro. As we should.
Saka iri bho sisi. Bye bye.
Bye.
Takuchienda kuchi? takuenda kunoona bhora manje but wangu iwo zvaunozoitawo ratova museveni ha ah, boys bhora harimboperi ah, anyways ndachiti asina ihombe
ah, boys musarwadziwe nearsenal guys